Бу яңа коронавируслы инфекция Актаныш районын гына читләтеп үтмәде инде, безнең районда бүгенге көндә бу авыру бар, развиваться итә, азаккы айда ул күтәрелеп килә, заболеваемость коронавируслы инфекцией. Ну инде ул без инде һәрбер случай ОРВИны, һәрбер случай пневмонияне как потенциальный коронавируслы инфекция итеп кабул итәбез. Аның буенча инде больница, үзәк хастаханәдә күпмедер күләмдә эшләр башкарыла, Без инде оештырдык элекке, хәзерге инфекцион отделениенең боксларында фильтр бокслар. Аның икесен дә прием алып барырга һәм бер фильтр бокста инде анда инде авыллы авыруларга көтү бүлмәсе оештырылган. Һәрбер фильтр бокста безнең врач утыра. Врач утыра, сестра шаккату ташлый була. Аларның инде Чирнең авырлыгына карап, аларга лечение бирәләр. Если легкий, средний степень тяжести була икән, аларга амбулаторный лечение без тәкъдим итәбез инде. Ә если тяжелый формалар булса инде, рентген подтвержденный, күп күләмдә поражаться итсә үпкәләр, сатурацияләре кимрәк булса, кимесә инде, одышкалар булса, алар, аларга инде без тәкъдим итәбез Чаллыга барырга һәм инде үзебезнең реамобиль белә в сопровождении аларны илтәбез Чаллының инфекцион больницасына. Алар анда дава алалар инде. Бүгенге көндә безнең 46 кеше инфекционный больницада лечение ала. Амбулаторный лечение ала ОРВИ белән инде безнең 280, 262 кеше һәм инде пневмония белән амбулаторный лечение ала 181 кеше. Һәм инде безнең менә по показаниям, если бик нык хәлләре авыр булса инде авыруларның, ал транспортировкага Транспортировать итеп булмаса, аларны без яткырабыз инде реанимационный отделениедә. Һәм кайбер авырулар, менә бүгенге көндә өч кеше ята безнең инфекционный отделениедә, ну, тәкъдим итәбез инде стационарный лечение. Ну, нәрсә әйтәсем килә инде, бу авыру инде бөтен пандемия бит инде, коронавирусный инфекция бөтен планетаны алды. Бөтен планетада поражать итте инде бу инфекция безнең, бу вирус. Шуңа күрә инде халыкка мин нәрсә әйтәсем килә инде, үзләрен үзләре кулга алсыннар инде, күп кенә кеше инде әз генә чирләсә дә, безнең бит әле бу коронавирусный инфекциядән башка бар сезонный грипп дигән нәрсә бар, сезонный ОРВИ, һәм шушы көз аенда, кыш башында обычно инде кеше салкын да тигереп алырга может, аны инде коронавирусный инфекция булмаска да может, шуңа күрә кешеләр үзләрен үзләре кулга алсыннар и бик нык ул хәтле Паникага бирелмәенчә, үзләренең табибларына мөрәҗәгать итсеннәр инде. Если аларның температуралары булса инде, өйдән чыга алмасалар, аларга тәкъдим итәргә була инде скорый чакыртырга, скорый чакыртырга һәм үзенең врач общей практикасында участок табибына мөрәҗәгать, телефон аркылы мөрәҗәгать итәргә инде. И, кирәк булса инде табибны үзенең өенә чакыртырга мөмкинлек бар. Если инде киләлсә инде, килеп, алар шушы фильтр бокска приемда үткәрәләр, приемга керәләр, аларга инде каннарын анализ алабыз.

Противовирусная терапия, стандарт буенча безнең анда Арбидол килә. Антибактериальная терапия, стандарт буенча безнең Азитромицин бар. Аскорбиновая кислота бар анда. Интерферон, внутриназальный интерферон. Һәм инде авыруның авырлыгына карап без тәкъдим итәбез препарат хинина, гидроксихлорохин. Шушы даруларны предлог итәбез инде. Если инде клиник проявлениеләре көчлерәк булса, башка төрле дарулар да, көчлерәк дарулар предлог итәбез. Гормоннар бирәбез, антикоагулянтлар бирәбез һәм башка төрле дарулар бирәбез. Ну, нәрсә әйтәсем килә, безнең менә сөйләшү булды аптекалар буенча инде. Без инде шушы стандартка карап инде Дәвалау билгелибез авыруларга һәм шушы даруларны инде сез үзебезнең районда булган аптекалардан алырга тиеш булып торасыз инде. Без инде шушы фильтр-бокс авыру килгәчтән без аңа инде шушында постоянно килеп йөрмәсен өчен предлагайтабыз инде ундүрт көнгә лечение, потому что ул авырулар инде ундүрт көн эчендә алар заразный булып считаться ителәләр, чтобы аларны коллективларга йөртмәскә, нитмәскә, лечение бирәбез дә өйләренә Җибәрәбез һәм алар өйләрендә лечение алу алырга тиеш булып торалар. Биш көн саен аларның хәлләрен аудиоконтроль белән табиблар телефоннан хәлен белеп, аларның больничныйларына озайтырга тиеш булып тора инде. Аннан соң ундүртенче көнгә, если хәле авырайса инде авыруның, алар авырулар килә, кирәк булса инде скорый чакырта инде, скорый помощьны чакырталар үзләренә һәм тиешле дәваны күрсәтәбез. Ә аннсы инде без инде менә ундүрт көнгә хәтле аларга тәкъдим итәбез өйләрендә булырга һәм шушы авыл деканторы белән баллистларын озайтып, чтобы алар минимум кеше белән общаться итсеннәр инде өчен инде. Һәм инде безнең, без чыкты бит инде постановление Правительства Российской Федерации, бу шушы ковид белән чирләгән авыруларга дару белән тәэмин итеш буенча инде. Ну инде минем нәрсә әйтәсем килә, без һәрбер пневмония белән чирләгән кешене һәрбер ОИВны электән алалар, хәзер инде бөтенесен алып та бетереп булмый. Пневмония белән авырган авырулардан алабыз, мазок алабыз, если алар ковид подтвержденный булса инде, безнең районда ул күп түгел, ундүрт ситуация итә, ул авыруларга инде дәүләт предлагайтә инде амбулаторный лечение, бесплатное лечение. Әле пока ул безнең постановление алда безгә килеп җитмәде, килеп җитсә нитсә инде без янә ул шушы постановление нигезе буенча аларны шушы бушлай дару белән тәэмин итәргә тиеш булып торабыз инде. Аптекалар шушы безнең үзебезнең центральный аптека аркылы. Ну, минем нәрсә әйтәсем килә, һәрбер кеше үзен үзе үзе кулга алсын ие, бик нык паникага бирелмәенчә, тиешле вакытта табибка мөрәҗәгать итеп, хәле авыр булса, инде өендә самолечение белән заниматься итмәскә кирәк, үзенең табибына барып, тиешле лечение алып, тиешле реабилитация үтеп, Сәламәтләнергә сәламәтләнсен инде. Чөнки инде бу авыру бик однозначный гына авыру түгел, аның проявлениеләре бик күп. Шуңа күрә һәрбер кеше үзенә үзе игътибарлы булсын.